Казань в рамках республиканского конкурса «Культурная столица Республики Татарстан». Мин үзем йомырка, йомыр, ике йомырка сатам. Әз генә генә бер кашык кайнар су салып җибәрәм. Әгәр шушылай кайнар су салсаң, камыр йомшак була. Һәм инде үзландырып Бераз гына катырак булган. Камыр ясыйм. Аннары җәябез бит инде. Тыкмач нәзек э, булсын өчен камырны нәзек иттереп җәяргә кирәк һәм инде үткен пычак кирәк. Без май канаты ясыйбыз. Безнең якларда каз бик күп үстерәләр һәм кечкенә каз өмәләреннән соң менә казның менә шушы канат янындагы озын каурыйларын җыеп алып, аны менә шулай ычында гына калдырып, менә шулай кич утырып инде шушылай берләштерәбез дә һәм аны инде без әбиләр өйрәтеп калдырганча үрәбез болай гына бәйләргә түгел үреп бәйләргә һәм шушыннан таба майлар өчен кыймак майлар өчен натуральный э, каурыйдан каз май канаты барлыкка килә инде балам бәлешен алан бер э, размердагы гына э, посудалар кирәк ике бокал песок Шикәр комы, ике алма, эре генә менә зур гына ике алма, ике шулук бокал балан һәм бер шулук бокал он. Шуларның бөтенесен бергә бутыйм. Ә алманы, алманы э, кыргычтан, тюркадан чыгарып салам. Бергә бутап куям да, анарысын камыр басырга керешәм. Чашка ярым суга, бер Аш кашыгы салам майонез, ике аш кашыгы көнбагыш мае, очырып кына сода салам, бер аш кашыгы шикәр комы салам һәм әзрәк кенә очырып тоз салам. Шуларны бергә э, бутыйм да, комыр басам. Комыр баскан арада теге массаны бутап та алам. Үзләндерәм дә комырны бер 10 минут тотам. Шунардан соң җәям дә, табага салам да, духовканы алдан кабызып куям һәм э, духовкага тыгам. 40 минут пешерәм. Өстә килә башлагач, кызара башлагач, э, әзәйтәм духовканы һәм 40 минут пешерәм. Мин инде көштелен үземчә пешерәм дияргә инде йомыркага әз генә тоз салам. Әз генә көнбагыш мае салам һәм ниндәй чеметеп кенә тоз салам, чәйни сода белән уксусны бергә кушып салам да йомшак иттереп кенә камыр басам. Аны бит инде токмач камыры кебек җәясең дә, бик нәзик җәясең һәм ике катлыйсың, аның үзенең кискече була, шул кискеч белән кисеп, кызган майга салып Кыздырып пешерәм инде. Баллаганда инде 2 чашка өсте песокка, 1 чашка өсте су салам и 3-4 кашык бал кушам. Шуны кайнатып чыгарам да, куерак ясап, шуның белән инде батырып-батырып катырам мин аны. Без э, Әмир авылында бит инде околфак түгәрәк эшләп килә. Җыелдык та колфак тегәргә дип э, уйладык. Колфак тегәр өчен баштан менә шундый илгеләр ясадык. Уртасына куяр өчен фитердә менә шундый Түгәрәк кисәргә кирәк. Эчлеге менә ок әйбердән ясыйбыз инде, ок булсын, матур булсын дип инде. Менә уртасына куя торганы бусы эчлеге. И бусы тышкы түбәсе, тышкы түбәсе. Менә шул инә белән беркетеп куябыз берничә җирдән дә, кырыеннан тегәргә була инде аннарысын. Колхакның менә түбәсе менә шул була. И бусы ян ягы, менә ян ягының тоже шулай Тышкы каты бар. Менә бусы тышкы каты янъягының. Бусы уртасы фитрдан ясала. Фитр калынрак булса әйбәтрәк. Фитр и эчлеге, эчлеге менә шулай куябыз. И аның аскы ягыннан гына тегеп чыгабыз. Аннары соң эске ягы белән менә бу түбәне бергә кушып тегәбез. Менә шундый эшләнмә килеп чыга. Аннары чигергә тотынабыз. Яни бисер белән дә ясап була чигәргә. Менә шундый матур тасмалар белән дә була. Менә шундый. Бу кечкенә колфакны, менә бу аскы ягына, менә шундый тасмалар куйсаң да була. Бик матур килеп чыга.